nyasre sana Amina.
jakiyiyie jago nomako dhi e puodho to jako jako jako jako bando to weye ka bando ochung' puothe bo otimo yongo puothe lich ma kineno puodho puodho lich mikodero ma puoth ma ma- puoth ng'ama okuong'u to gweth gi eki nobino manyi gweth biro manyi gweno gweno toyo atoya mine ka gweno toyo mi gweno koro yara ayara kama gweno gweno to apar gariyo bwana asifiwe sana Amina. mera mar ng'ama okum to gweno toyo achiel to wang' gweno timo lolo wang' gweno omako omako deyo maka wuotho to luongo ni ochieng' ochieng' gweno kotho goyo buomb gweno buomb gweno yarore chalo chalo mabul okuong' ok ogwedhi keche pok nogolo kata tong' katere e kanisa bwana sife sana Amina. lepe to kidhore muma moro wacho ni ng'at ma jasamuoyo lepe nyaka kidhre en lepe okidhore long ti obawo ma ok ing'e ni long ni ne orabuor koso long ni ne orateng' obawo kiraka nowene jo- jo- jomokuongo law achiel machalo law jajela koseneno koricho jakoti moro ma koti be tinde oyiech gi ka mikawo bul keche nga ka ing'e ni nitie yier yier moko koto oyiech gi ka koto oyiech gi ka kineno tiyudo ka moko rotenge to moko rochere koti no be irwako mana ka ji dhi tinde to berne ni korona nogolo kata apako korona ok igo amin korona ok goni amin Korona igoni amin en Yesu. Bwana asifiwe sana. Amina.
Korona nokelo ogolo kata momiyo jodongo ka nyocha dhi e kata tiyudo ka jaduong' oting'o pala mar mingli pand mingli moro momak gi gi- gosogo gosogo lo pand mingli to to to to ting'o pilu pilu ei koti gi chumbi ni en ong'e ni jokata kia keto chumbi Koro ka ang' odhi e kata tiyudo ka gibet piny kamoro kanyo gipenjo to wan be jogi nenowa kama wabeteni be inenowa nikech en chiemb kata ne moda- modakgo to o- obiwo ma kata kopango line bwana sifiwe sana Amina. kopango line tineno ka pojo mar oganda oketo to oketo oketo oketo chapat to chako oketo nyaka a- alot alot oketo mathin nikech ong'ama jamluma malach to okawo nyaka matumbo o- oluowo to okawo wich ngege oluowo koro gigi go pata pata kowuotho kodhi bedo piny nikech ochamo dichiel ogombo ni ji otho egwen en ka ng'odo ka ng'odo kode to ojiro chalo thuol momwonyo ng'ielo ng'ielo momwonyo diel Apako Yesu Ruodh Ruoth. Amina. En gi nyithinde, nyithinde luoro nyimbi, nyithinde luoro nyimbiche e tie e tie e tie e tie chiel to eto e- eto eto eto opogo pi. Koro ka ngiyudo ko jowo nyaka nyoyo, nyaka chuth nyoyo. Odhi go dalane. Gweth gi e kino manyi noyudi. Kama ibet in ng'ama ogwedhi. nikech ing'e itiyo ne Nyasaye. Ok mano emomiyo Nyasaye pok ogwedho ji, nikech iyudo ka achiel mar apar nocham momwony, to ocham nyaka chiwo. Chiwo tieng' ne ng'eny. Wan gi chiwo mar first seed, tiende ni kaka koro piny dhi chiek, o- o- o, gik mikwongo kayo teri e kanisa. Eh? Kae kata ka en rombo kata en diel, nyathi mokwongo nyuolo, mane mokwongo nyuolo, itere kanisa mondo Nyasaye ogwedh ji. Nikech jambi ka medore to nigi tene Jehova. Achiel mar apar be nitere kanisa mano pes Jehova. En en gowi, en en pesa monego ter. To in- ka ichamo misara siling alufu mia achiel, titere achiel mar apar siling alufu achiel. Achiel mar apar mar alufu mia achiel en pesa di. josomo Aluf apar. aluf apar iti tero aluf achiel in gi gop jehova aluf ochiko iwuondori koso pok iwuondori eh, kanyo tek mokadho kae to korka ni nyasaye chieng' migole siling aluf onodo chieng'no nyasaye ok nindi nyasaye ne kaka thagora ne kaka tiyoni mwandu no opong'o piny chieng'no nyasaye chiewo che chungi bena piny ni igolo sikat ma kata blaus mirwako go onge ka gima jok madhi rwake ga to rwake mana en orwako mana sikat owuotho gi funde nono amen Amina. amen Amen.
apuonjo gweth godhiambo sani wabiro gone bwana erokamano kech ang'e ni ka gweth kono kipuonjo be ji ok lemga biro kono dongo koro kwecho tapuonji mondo bi nyasaye chi mondo ting'i malo maloyo ogendini Kech owach ni nyathi ng'ama kare ok kwechi. To in kinwang' ka nyithindi koka kwecho koka gin e chiro more cho hado mbuta. To more cho igone koka e dho duka. Nose oseso lweti ofuko ng'ato lwedo chalo kolowu. Kech ikuomo kod nitie nitie pickpocket. Pick a pickpocket, pickpocket we tugo en lwete chalo kolowu. Kochuo kama to go kathira thira to oseyombigo. en jakuo ma pache oleng're pickpocket kae korka nitiere moro ma smaglari korka nitiere nitiere o, o, o, conspirity mana ng'e ni kola dhi mabor korka nitiere pure stealing ma, ma, ma en ena jakuo maturo ma tura to obiro lidho lidho olidho to donjo gi e- odonjo gi e gama to okwalo okwalo nyuka en koyude to onego kia time nade ae korka nitiere nitiere robbery with the violence mano bende kuo mago to kadwa na wuoye sani kaweyo kidnapping ma moro to okwalo chi ng'ato moro be okwalo nyar ng'ato mago to kawuoye mago kuo chi mana lergi ka nyasaye ochako miya thuolo kendo bwana sifie sana Amen. wach ni ng'at makare nyithindi ok kwechi koro tang' kineno ka ok- kineno ka gikwecho kendo gikoso chiemo ma ginyalo chamo dog ir jehova ruoth pod nie kom ng'wono nyasaye pod ng'wono ne ji iwinjo gweth nyaka ono gwedhowa kendo dwa ni ing'e ni gweth nitie nyasachwa mama moro yando kona ni to nyasaye golo koa e polo nyalo golo nikech mana nyalo lor Kitiyo ne Nyasaye ok inibed gi kech. To nikech ok itiyo ne Nyasaye kech biro chami. Biro nongo kija kama onego ikonyrigo o- Nya- Nyasaye omayi. Eh, mi onego ikonyrigo Nyasaye omayi. Are nasom muma mogik mondo wati mondo wagone Bwana erokamano. Kawuono itiyo. Nyaka un mung'iyagi, ng'ato ka ng'ato biro golo chiwo mare migwedhego. Eh, an ok agwedhi ka in gi lweti nono, kata ibed nyathina manyuol. Bwana asifiwe sana. Amina. Haleluya.
Amen. Eh, winjo odhiambo wuda goro, gweth igwetho gi gimoro e lwedo. Ok ni kadonjo kata ung'iya ang'iya. Kata ng'ama kel gimoro e lweti mondo icham onge. Pod akano gweth. Akano ni e iya ka abiro gwedho. Koro gweth nitie, ng'ama ng'ongo gwedho ng'ama tin. Nyathi mariek sore to kawo gweth kuom wuon. Kendo emomiyo ondike muma ni nyathi mochayo wuon gi min en onego tim ang'o? Dak wach matek, Nego tho. onego otho. Nyathi moluoro wuon moluoro wuon gi min en ike timore nade? Medre kamano kar usomo. Kichayo wuoru gi meru kata ne ok osomo to in ok ndaloni ibiro ng'ad ndaloni to nyathi moluoro wuon gi min ndalone nyalo medore modag aming'a nikech ong'eyo ni min gi chiemo to wuon gi chiemo kendo dala ma ji oluore nyasaye jodonge makwongo chamo top layer amina Amina. Eh, jodonge machamo top layer un unyalo chamo kata chuodho Eh, korka gigwedhou to korka ineno ka nyathi moro pache pache rach ose osemako guch gweno oywa oyuyo to chako mako bam gweno oyuyo dhigo kae korka okelo ne jodongo choke okuong'i amen Amen. ee okuong'i nikech oguch gweno yom jodongo chamo nikech gionge lekegi kod chunygi lep Koro kineno ka nyathi moro se origo origo bam gwene lwete ni, ni dadi mimi nakula unakula nini mane ka okuong jaduong' chako kidwa ketne ogwalo tiend tiend tielo manyono piny ni jaduong' jaduong' jaduong' inang'anang'a mano tichamo isup Jaduong' chiemo to wuoyo nikech wenge gi beti nok ne. Apako Yesu. Amen. Koro mulo kama to koni nyithindo gi omiya machoke. Awuoro dalani. Biro neno kidong' gi kuong' kanyo ero. Jaduong' imiyo gik momokore maber. Kata obed janabi mar Nyasaye. Jakwath mar kanisa. En ema okuongo bilo akwacha kod oduko. Ochamo gik mayom ma weth weth ma malo malo. adwa ni winj wach mapuonjo ochamo gik mamalo malo nikech gimokelo kuom dala eli kisomo yawuot eli ne timo ang'o bwana sifiwe sana Amen. yawuot eli ne kawo rachuopi to gidhi gichuo giketo nyalaro kama ne otedie chiemo mag jonabi to gichuoyo chiemo ma weth weth to gimwonyo to gitimo richo nyaka e kanisa dala eli onge Kech gichamo chiemo ma jonabi onego cham. Eh. Dala Eli nokethore. Finehas gini nonindo e lieny, e lweny. Nikech gichamo chiemo mag jonabi. Jonabi wuotho ko- kodenyo. Iyudo janabi kodenyo, lamo gi riyo kech ok dher ji. Lamo gi riyo kech medo lewni mimedo ingo. chieng' miya lamono to iyudo chiemo moko malong'o koro apuonjou ni nyaka ung'e ni kapok yodongo bilo to ok ichiem gin ema gikwong gibilo mondi korka ikeloni to ichamo in inyalo kata nindo kech Amiyo nyingi Yesu duong'. Amen. Adwa nasom muma moro machielo mondo walam Nyasaye. Wasom muma moro machielo mondo walam Nyasaye. Jasomo many muma. Yes. Jasomo adwa ni many many muma mar jo. Yes, en en Mariko. Amanyni. Nyingi Nyasaye yudo duong'. Yes, ilmo mar mak piyo piyo mondo wadhi wabwalam Yesu wuod Nyasaye. Yesu ber kilam par gachiel yes kwan matin apar gaboro dongo Jodolo ma- Ah, s- kwan chak kwan matin apar gochiko
To kane piny oyuso, mhm. nowuok oko e, e, e dalano. Mhm. Kinyne ka nonwang'o gikadho okinyi mang'ich, mm. ne gineno ng'wono kosetuo. Ng'owno. Ng'owno kosetuo mhm. nyaka ae tiende. Adwani adwani mondo winjre maber chake kwan matin apar gachiel. Nodonjo Jerusalem nodonjo Jerusalem modhi e hekalu. modhi e hekalu To kane oseng'i kane oseng'iyo gik moko duto kendo ka kendo kaka piny ne piny ne koro oniang' oniang' Nowuok modhi- modhi Bethania gi gi- ji apar gariyo gariyogo ehe, kinyne gokinyi Mhm. kane gisea Bethania mm, nodenyo.
nodenyo Winji ng'ama odenyo. Yesu.
ng'ama odenyo opak yesu Amina. kiny ne gokinyi ne odenyo kanye ma adwaro yesu odenyo Hey, ya yesu odenyo muga ja paradiso pon ja galili odenyo ng'ama tiyo mi yesu chiemo Hey, yesu odenyo kiny ne gokinyi ne odenyo somine Kendo ka kendo ka en kuma bor, noneno ng'ow oneno ng'ow man gi pote.
man gi pote Nodhiyo mondo one ka donwang' gimoro kuome. O- Odhi, odhi, opak Yesu. Amina. Odhi mondo oyudie gimoro kuome. Oneno ng'awa ma nigi pote. Jal moro ringo gi gari maduong' kod ng'atni to nyalo terowa lunch. Eh, Yawa mama ni te chalo ng'ama nigi pesa uting'o bege uting'o bege moko madongo dongo kar orendore kar en anono nono en gi lwete li yawa mama mabiro morwakore mo- mogangore moting'o nyaka moloso nyaka wiyeni mato mato bangi ma wadwa dhi gore kuome wadwa donj wadwa donj jorwak welo winjuru be, be careful Nya- jal marwako welo bed careful nikech yesu nyalo biro ka denyo to denyo to oparo ni doyud gimoro omera kor kiketo ng'ato gi mbaka ng'at nyasaye to chokruok ma mbita nodhi nade wapako yesu Amina. Eh, ah, chokruok nodhi ma eh, owar ji adi ah nyasaye ogwedho ji mang'eny ji owar oh jomoko bo chango eh to eh yang jayalo wuod ng'ane to tinene ga kanye Eh, jayalo wuod ng'ane ne osedhi dala oh tapenji wuodi cha ni e klas adi ichulo nega school fees ipenje ni e klas adi ni ah ja ja notimo penj mar klas aboro eh jali keti gi mbaka to sa chiemo to romo oket gi mbaka kata sa ok ine ok ine kata ka ng'ato kudhe e mach mondo igwedhi Eh, luongo dong ne yesu Amina. ok ine kata ka ng'ato wacho ni jaduong' jaduong' kik idhi kech ing'e niya sama sama ng'ato dwa gwedho ng'ato iko- o- o- o- okwongo orendore okwongo orendore ni sang'eny na sang'eny jolweny sang'eny adhi adhi adhi a- koth biro goya benwa piny be piny kendo adier ng'ama rwaki to be nena nena donge ng'ama rwaki to nena to ng'ama be eh, kodhi ang'o to chiemo ne thin koro ni- oh, kare adier kidhi kamoro to ng'ato singisi ni dhi mosna nyithindo imosna mini nyithindo imosna jo kanisa ikonegi ni wayogre uru wa- warom e chokruok mabiro timore sondo kanyo bacha ka betie chiemo pak yesu Amina. mano kama okuongo to yesu ja nazareth okweya ruodh lela simba wang'o geng'o ke jaudi masin gang fon odenyo jagalili odenyo osip lasaro ja bethania mamum wacho ni yesu nobiro mana kaka dhano eh, jagalili odenyo koni yaye koro ere chiemo Jagalili odenyo, jorwak welo koro eke, joma dong' gi gweth, ok yie dong' ma gi kuong'. Eh, kata ng'ato wacho mera warawe ka wamade kata nyuka. Jomoko kiwuotho go e town to otweyo dhoge, otweyo dhoge ma kowuoyo tiwinjo ka dhoge dung' chuma. En pok ochiemo. Omera otweyo dhoge pesa tineno otweyo ka- kaka jobiasara samoro jobiasara uwena bwana asifiwe sana Amina. Omera jabiasara tweyo koserwaka rwaka alufu malufu odonjo ok owil ok owil ma kata ukadhe e kif ok wil keto kai to oketi gi mbaka pikipiki ok oidhi tukutuku to tuo ni koyo chame taksi to koni ok adonjie an awuotho gi tienda tienda ni ema adhigo piyo mano jachien okuong' Aha, nodenyo. Nodhiyo mondo one, one ka donwang' gimoro kuome. O- Oneye ka donwang' gimoro kuome. To kochopo, ko- to kochopo, ne, Kochopo. ne ok onwang'o gimoro to mana pote. Pote, aha.
O- o- hey, o- Ochopo nonwang'o ka onge lewni momo oko. Lewni